Mido gbe na mi nɔvi todolawo. Radio JVA ye mi le se mia be ŋkɔ le ya. Ke ame kewo be ŋkɔ mi le se ŋdi ya enye mia nɔviwo dɔgbedela Emmanuel kple Diama be ŋkɔ mi le se. Mi ga va ŋdi ya be na mia ga yi mia ƒe nusɔsrɔwo dzi. Ke egbea mi gba le dza do ŋku nu dzi na mia nɔnɔ ku ɖo ado pardon ado funyafunya ŋuti la ne ame ku ɖo ado funyafunya ado vevesese sese le e na seselelãme na ɖeviawo to hehe akpasesẽtɔwo me ku ɖo to hehe ɖewo ke mu le Mawu be alɔdzitɔ ŋti. Eŋti ye mi ɖe dja po nupo kuɖo emi, eŋti ye mi po nupo kuɖo ŋkeke ɖewo va yi. Egbea, mi ga va be na mia le nene be nusɔsrɔwo popu, eye le emegbea mi la va po nupo kuɖo ee do ŋti alo afɔ ɖe ɖewo ke mi la te wɔ kuɖo enu gbegblẽ wɔ ŋti. Kea Mía ɖo gbe ɖa. Mawu nu sɔn kata tɔ mi de akpe na o. Bubu fia la mi do ɖe dzi. Ela be na mi gava le edo agbe nɔ. Ewoe nye ame si ke dɔ mi ta. Papa mi bɔbɔ mia ɖokui ɖe ŋkuwo me. Emi biɔ be na wò ŋutɔ agava kplɔ mi le ɣeyiɣi ya me. Kuro aƒo susu nyuie tɔa. Aƒo gbɔgbɔ nyuie tɔa. Eye dzi siwo katã la se nya ŋutɔ dzra dzi ŋɔ do, susu ŋɔ do, eye nya siwo katã wola se gbe la, ne va nyi dede fia na wo. Eva kpe ɖe woa ŋuti be na papa na ɖe na dɔ ɖo le ƒome me le amegbetɔ ƒe agbe me. Misɔ teƒe dɔwɔƒea de asi wo me. Gbɔgbɔ kɔkɔe va xɔ zi nɔ be nu sia nu si miawɔ la nakɔ Mawu ƒe ŋkɔ ŋuti le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Amen amen amen amen yo ayra miaƒe photographer alo camera man woro banga na abas eh, ele ele wɔ ele trɔ asi ɖe nutatawo ŋuti kɔa mawu ne yrɔ ɖe o enyɔ mi le pompoku ɖo vevesesewo luvɔ ƒe abiwo luvɔ ƒe vevesesewo ale si ke mi nɔ agbea so miaƒe ɖevi me ke Eye nu siwo ke dzɔ le mía so mía ɖevi me kea, woawoe kplɔ mía ɖo kaka míva si tsã la, míxɔ se be evɔe. Mevɔ o. Eyae va na bena vava si nale edzi va nyi vevesese kple aɖukliɖuɖu gã aɖe na ƒomea kple dukɔa kple nɔnɔmewo, hamehamewo. Wa Mawu ŋutɔ ne neve mía nu bena nu si ke gɔme míedze la, nena ame aɖe nase egɔme le Yesu Kristo na ƒe ŋkɔa me. Mawu dziɖula enye. Nua wonya nu si ke me wòle toa, ɛɛ, vevesese si ke wòle le agbe me na wo. Eye wòkpɔ mia dzi, wòkpɔ ɖusi dzi, ŋugbedomi yiyim loo ŋkɔ kpɔe le la, Mawu mato na wò bena ɣeyiɣi asu aƒe bena yeate ŋu ɖe vevesesewoa adzo le aƒe dziwò me eye nàxɔ katutu kple gaɖeɖe. Eye amenuveve sia la nage ɖe aƒea biwo me eye awu abia na wò le Yesu Kristo Nyaƒe ŋkɔa me. Enyɔ, míƒo nuƒo ku ɖo ehiãwo ŋuti. Míaƒe hiã gbãtɔe nye nuɖuɖu, míaƒe hiã eveliae nye nuɖuɖu nyuiwo ɖuɖu, hiã gbogbotɔ le li nye be lɔlɔ̃, ƒome ƒe lɔlɔ̃ alo etɔkpa dzi kple enɔkpa dzi ƒe lɔlɔ̃ la, enye ehiã sesẽ ɖe wu hiawo katã. Ne wòkpɔ ŋɖe ɖua, enyɔ, ne wòkpɔ galidoshi ɖe kpo wòsɔ ɖua, eɖɔ ƒodoe wan. Vɔa ame ɖewo lia, megalidoshiɛ le dzro wo o. Wole dzi la ɖu macaroni kudo koklozi alo koklo meme vɔa ega me va le woa sio nɔnɔmea me va trɔ kpɔa nusiɔ va su woa sia nyina dzi bibi na wo eye ƒomea sike la ble le woa ŋtia wo mete ble na woa ŋti o eye wo ba dona veve sese ne nenema ma mea enua ele yie dzi ele yie dzi la eva vana me be na ɖevi lo va kpɔna woa kpɔna sia be ne nenua la nɔ nenema la ya wɔ nuka o ya ɖe nuɖe to le eƒe luʋɔ me alo yeawɔ nu ɖe le eƒe luʋɔ me. Enu gbãtɔ si ke nedzɔna le eƒe luʋɔ me enye bena ɖevi sia tsina nuzizi me, enu kpẽ nɛ, aɖu kple ɖuɖu nɔna ememememe ke. Sɔ yi edzia akpa evelia la, ɖevi sia bina dzi, dona dɔmedze kpɔna diku kaka gblɔna bena ye tɔ kudo ye nɔ yawo ŋu dzi yewonye ɖo. Ɛhɛ̃, so vevesese siawo nana bena ɖevi sia ɖe si wɔna wowɔna nu ka o, wofiana dzɔgbee le memememe bena leke nu ya le loo la, yemasɔ ke yebe dzilawo o, yemasɔ ke dzilawo o. Vɔ esi ke egbee masɔ ke dzilawo o la, eŋutɔ le ɖua ya le ese veve. Eye míekpɔe do dzɔsido bena ame gbogbo loo lea vevesese heliheli ge ɖe woaƒe luʋɔ me. Vevesese heliheli si ge ɖe woaƒe luʋɔ me la, ena bena ame gbogbo loo ko wole ahadame nɛ alo wole ƒomea me, le sukulu alo le dɔ me la, wonɔ vevesese bena, O, dɔdzikpɔla ya la, ebina dzi kabakaba. Dɔdzikpɔla ya la, nusrɔ̃la ɖe le eme o. Dɔdzikpɔla ya, dada, dada le eme, akpanyɛ, tamesesẽ, Ẽ, nubia nuʋaʋã kutɔwo le eme la, menye gbeye enua dzɔ le edzi o. Enua tɔ edzi so kaka yeƒe ɖevime ke. Ye ɖevime ke ye enua dzɔ le edzi le la, ye dro va le eyi gake meva si ye tsã va ɖe srɔ̃ dzi vi la. Menyi bena ɖeviawoe le ewɔ nene wɔwɔ nu o. Wobe akpavia medzi vi ɖi adewoe kpɔ o. Akpavia akpavi koe dzina. Eŋuti ta, nu si koe mínyi Le míaƒe ƒomea me si ke míexɔ le tɔ kple nɔ gbɔ la, Biblia na míenya bena, wobe, Me klosalo kple sika sɔ ƒle míaƒe sɔ ƒle mí o le yakagbenɔnɔ, agbe vlo. Ɛɛ, míakpɔe le Petro ƒe agbalẽ gbãtɔ ta gbã kpukpui wuienyia sɔ yi ɖe blaevea. Yakagbenɔnɔ, agbe vlo e, ŋutasesẽ ƒe agble, akpanya ƒe agble, amewuwu, e, ŋubia, enuwo katã la, agbe vlo sia la ye míexɔ so mía dzilawo gbɔ. Ne dzila le gbi na dzia, wa o yi nu su. Etɔ o ne gbi dzia le ke zã na eƒe agbe alo le aƒea me la, ewɔ nu su. Axɔ se be na mave eme o, la ve eme na wò tsã. Elabe nu si ko le kpɔ kple ŋku, wòle se kple to la, e, etuna ame ɖona. Ewɔ nyɔnu Leke nɔ ne bidzia leke zã na eƒe agbe alo le aƒe me la, o nyɔnu ya ma xɔse be na ela to ta na o. O tsɔ alaba trɔ xɔe pɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛ. Nu si ke o kpɔ kple ŋku ye o se kple to la ye kplɔna mi do. Edziedzedzea ame si kpɔ gɔme be na ya ya ye ma ɖi ye tɔ gbeɖeke gbe o, ye ma ɖi ye nɔ gbeɖeke gbe o. Me ka ye o nyi o? Ɛ, akpa vidzivi dzadewoe kpɔa? Nu si ke tɔ o nyi ye Ye wò tsã wò nusuvia wò nyɔnuvia wò le ƒomea me kpɔa, wò la lɔe ɖe nu kpɔe. Eye na be na dzidzime sɔ dzidzime wò la, ne dzidzime ɖe nyi a dzidzime ɖe kpɔna dziku, bina dzi dona dɔmeze la, mba xɔ se be na ye ya fla wo o. Wò tsã wò dza trɔ nene ma pɛpɛpɛpɛ ŋke ŋtsi o. Ẽ, enu enyi mí xɔ. Adomenyinu ye nyi vevesese gbogbo ɖewo lea wonye adomenyinu ke mi xɔ so mia dzilawo gbɔ. Ezã me yio, ŋkeke yio, nusi dza nusi ke ne kpe le dzɔ le aƒea me wotsɔ wole kpɔ wole se ya kpɔ ya hã baba ɖe nɔ bena ne ŋkpɔ nye wɔ la awɔ wu tɔwoa ŋtɔ tsa awɔ wu nɔwoa. Amewo bi na dzi Ne eva ve me bena ne tɔwò bi dzi ebe dze na aha tukpa me, anu aha kaka amu gbɔ va ho mea, ẽ, otsã ne wò nya wò wa le dzi bibi wò me la, ak, wa ŋba nya tukpa wò ya tse o la ti danzan me. Ẽ, Mawu ne ve mia nu. Nuɖewo le dzɔ le amewo dzi egbea, wo xɔ se be aze tɔwoe alo ameɖe le wɔ kudo ye awo. Enu siɔ nyi abi le luʋɔwò me. Kpɔ ɖe nu, ne wò dze abi la, tamasowo kplɔna ame dona. Ne ŋu dza va va trɔ asi le abia ŋuti oa, tamasɔla ma kpɔtɔ nɔ va, wo te wu wo kekeŋ ela va trɔ nɔ va va. Edzi dze amewo xɔa se bena nu ya gbɔgbɔ vɔ̃e le dom ƒo na amea. Wo do gbe ɖa le ta nya gbɔgbɔwo kekeŋ dzo vɔa nu yike ne be ya kpɔkɔtɔ lea, ekpɔe be ale nuka ŋuti o. Amea exɔ abi le nu vɔ̃ me eye gbɔgbɔ vɔ̃ va kli xloo na ame nɛ. Gbɔgbɔ vɔ̃ va gena dzi na eme eye wo do na vevesese nɛ. Vɔa egɔme nyi bena ne abia me ku o kɔa, Tamasuo, gbɔgbɔ me tamasuo la va kɔ ɖe kpoe. Vɔ ena be nu gbãtɔe ke exa la wɔ nɛ nenema mamea nyi be woakpe ɖe eŋuti bena abia naku. Ne abia kpe ku kpoa, gbɔgbɔ me tamasuoa, ne wova, womeva kpɔ abia o kpoa, wola nukɔ la dzo. Ɛhɛɛ. Kpɔa, nu sugbɔ le dzɔ le amewo dzi le dɔwɔƒewo, le hame, kple sukulowo le teƒe si ke mi bɔna le la, o la kpɔ ame ɖewo lea, woaƒe nu wɔnɔ ka o la ƒuƒu ta vɔa Kristo tɔ enyi. Ta fla tse enyi Kristo tɔ vɔa exɔ abi. O ɖo la kpe ɖe ŋti. Enyɔ be nya ɖe le ma ma sia na sia ne va tsa sɔ ɖe sɔ kpea. Eo mi le ye dzi le ƒo ŋkɔ ku ɖo hehe nana ke o mu le teƒea be nu ke o be hena vana e ame ba gbe me Mile gblɔm be na egblẽ na nu, egblẽ na nu le ɖevia be agbe me, eye nana be na ɖevia ŋutɔa leke be gbana kuɖo awuyaya, leke be gbana kuɖo keklẽa, to nene be nuwo mea, ɖeviawo va tsina. Wotsena sigbe leke ezo tsina le adokpo me nene, eɣli do ɖo ɖo ata eye kpo kuɖo ee nɔnɔme vovovovo ɖewo agblɔ nya kewo ŋu le eteƒe na ɖevia. A, a, ado ŋkɔe, ado vloe, adidi, adidi va gɔmea. Nene be nuwo va nana bena ɖevia ŋgba va nyina nukee Mawu doe be la va nyui o. Leke ɖevia la klẽ ɖo? Leke ɖevia awuyaya le eme? Leke be la nɔ ame ŋutɔŋutɔ ke ele eme ye la va de ɖe goa? Eŋgba va nɔna eteƒe o. Eŋtia, ee, mi le ɖe kuku ye be mía dzilawoa, mi la dze Adam, mi la dze nunya le ɖeviwo be hehe me bena

Ye mí la nyae bena, seƒe le mía tsã mía ŋuti. Nenye be ekee mía mí mate ŋu wɔa, míata ati na Mawu, Mawu ya ɖe dze awɔe godoo. Dzigbɔɖekpe hiã mí dzina bena ne ba nɔ tsatsatsã vɔa, Mawu ya, lɔlɔ̃ ke le emea, mu dzina bena ne yi le dzadzra nu doa ya sɔ gblẽ o. Vɔa míawo dzi la, leke mí tsina dzi doa? Ne mí va be mía Dzra nu ɖoa, migagblɔe na wo kekeake. Nana bena ne ɖevia va si leke Bela nɔ ɖoa, esɔmea edena fu nɛ. Etsã ŋutɛŋ xɔna etɔwo ku ɖo dzigbɔɖe o. Alo ne sigbe leke Emmanuel gblɔe fia, ne eva nyi be le dɔmea, Ne enye ta le dɔ mea, dɔwɔlawoa, woaku ɖo abe ka ɖeɖea, eɖena fu ŋutɔ. Eɖena fu egɔme bena dzila ŋutɔ mudo ka ɖeɖe nyuietɔ ku ɖo via o. Kapla mía dzilawo mi ŋdo na ka ɖo ɖo ku ɖo mía be mía be viwo o. Ɖe kpo mi dona nu na woe, mi dona ɣli ɖe woa tae, mi dena gbe na woe, mi ŋdo na ka ɖo ɖo ku ɖo wo o. Fifia ne ɖevia va si va nye ŋɖea, Ado kaɖiɖeku ɖo ebe dɔwɔlawo alo be hadome nɔ, hado, hadɔwɔlawo alo le tsɔtsia, enuwo kpata va nyi na ku ɣi nɛ. Enyɔ gaƒoƒo ade ve na mia hu ka nɛ mi. E nɔmba enyi quatre-vingt-treize zero quatre trente-huit trente-huit. 93 004 38 38 Eye ne wòle to dzia, ne nya ɖe le asiwò la gblɔ alo la biɔ enya biɔse ɖe le asiwò alo la dzi ɖe sɔ kpee la, emɔ ɖeɖe le bena ate yɔ fa mí le radio J'irai à Jésus vous aime, Yesu Kristo lɔ̃ wò nya gbɔ. Mí ŋu ka ka wòla te yɔ mí le 93 004 38 38 kpɔa wòla ke ɖe radio J'irai à ŋuti. Etodzinɔlawo, mí ŋu ka ne mi. Mi le ƒompɔ kuɖo abiwo, luvɔn ƒe abiwo, e, egbea la, mi la lé nuwo kekeŋ ƒoƒu, eye kɔsiɖa si ke mi va va dze la, mia kpɔ ɖoŋtia, leke mia wɔ ne mia to le abi siawo ƒe me kpɔkplɔ te, leke mia wɔ mia xɔ dɔyɔyɔ, leke wɔ mia na nu nyuie ɖe le hadome kple, e, dutoƒo la, ɛ, Mawu ŋutɔ la ve mia nu. Eŋtsi ta, le miabe hawo me egbea la, nu si ke mi le kpɔ le hame la,

Atu akpa ayi azã hanyahanya. Alo. Alo na mea le to dzia ne le se mi ba trɔ va lo enya nyɔ sɔgbɔna wa. Enyɔ mi le dzi be ewa e, mía be ɖevi mea nu sugbɔ mi to nu sugbɔ me le ɖevi me ŋutɔ. E, munɔ gɔtɔe ɖo. Dzilawo ŋutɔ me susu nyi be wo le he mi nyuie ɖe. Vɔa ele si woko sɔ lanvi alo kakla le si dzi woda ɖe be yewole tu mí ɖo. Eye ɖoŋtia ye mí va kpɔna le ƒomea me gaɖewo me ye nye ame aɖewo dze aglã, ame aɖewo zu nuka nuka ti ma adzɔglasu, eɖewo zu fiafi, eɖewo zu amezuɖa, ŋutasẽla, akpanyewɔtɔ. Nu siawo ɖee sɔ fiɔ bena so kaka ɖevime ke la, nu si ko me míto la, enuawo tri akɔ. Enye vevesese ƒe nya, aɖukliɖu ƒe nya. Esi ke míva si, míva le dɔ wɔm, míva le wɔ dɔ alo míva nyi nunɔla alo kplɔla la, ẽ, gake ne wòava ne wokpɔ kplɔla alo woƒe agbe kple eƒe nuwɔnawo la, ẽ, Mawu subɔsubɔ la ti o. Vɔa menye nya ye o. E, ehiã. Alo? Alo? Amen. Kɔ gbe dzi viɖe. aha enye agbede afɔtɔwo woɖu dzi akɔ ya gbe Aha. Aha. Enyɔ. Eh, anɔ ɖo to mi kpɔa, leke mi la wɔ ɖo la to le me kpɔa, ne mi dze kɔtsi la ɖe tɔ me kpɔa, mi la dze gɔme. Eh, yo mɔ ne yira mi la godrafɔ anyɔ ɖe lo. Yo ado gbe na godrafɔ tɔ keke na mi lo. Mm, mm. Enyɔ mi le to dzi. Il est au dit 93 04 38 38. 93 04 38 38 Mi le radio JW ya eh, Jésus vous aime Kpa nu si ke wòle di be ase ŋɖe gɔme alo wòto ŋɖe me la eh, aɖe gblɔ ne Alo Alo Alo, Ah, enyɔ madam. Eɖe le asi asɔ kpe. Yoo, mi se mia be ŋkɔ, edzi ne fa na mi. Ee, ŋusẽ le Mawu si la na do ŋuti na eyawo kpata. Ee, mi le gblɔ be na manyae agbetɔ be hehea mu nye ŋkeke ɖeka ye o. Eye Mawu ke sɔ Evia na mia, mu sɔ na mi be na ye ya ye le ego ɖo ye mu le dza hẽ ku ɖo mi o. Vɔa edziedzia, mí tsina dzi, mí buna be ŋkeke ɖeka mea la dzɔ sigbe krɛɔ nɛnɛ. Mí buna be ŋkeke ɖeka mí la tu amea do. Eva nana be na mí va gblɔe na nu le mía be viwo ŋuti gbogbogbo ɖe. Sigbe leke ŋgblɔ va yia, e be sɔ mɛ godoa ŋgba va nyi na sigbe leke be gbana kuɖo ŋusẽ o. Eye mí dzo va tsi nɛ boŋ Midzo va gblɔe na nu le ŋuti boŋ. Midzo va nana be ɖevia eva tsina zizi me alo ebe amenyenya gbava dena ɖe go blibo o. Ee, gɔ̃ bena mí, mísɔ Mawu da ɖe akpa ɖeka be mía ŋutɔ míawɔe awo o. Ameke sɔ Via na mía. Ele ku ɖo mí be yele dza, yele dza kplɔ ɖeviawo ku ɖo mí, yele dza he ɖeviwo ku ɖo mí eye Mi la sɔ, mi la nu do toe sugbɔ, mi la sɔ dzi gbɔ ɖe ble wuwu, a sɔ mia be viwo si gbe mia hlɔ̃ nene, eye mi la nu kplɔ woku lɔlɔ̃ a na wo tsã mɔnu kpɔkpɔ be na ne ŋde le wɔ wɔa, wo la gblɔe. Gaɖewo me a ɖevia la fɔ mu fɔ nyuiɖe o, si gbe miawo ame gã ho tsã mi ŋfɔ na nyuiɖe gaɖewo me o. Vɔa o yɔ le dzi be ne wɔ dɔa na wo tsatsatsaae, o yɔ le dzi be ne pu du ye. Awu o, gaƒoƒo ame mate ŋu ƒu du o, vɔa keka ɖe de mu le o kuɖo ɖevia domea. Mate ŋu gblɔ na wò be egbe, ao ma manyi ŋfɔ nyui ɖi o. Papa, egbea lekeleke o. Edziedzea kaka sukulu ye wova nyana le be lãme mu le kɔ na ɖevia o. Gake mebe tɔa edzi ma, o esɔ zã me. Alo,

Tsɔtsɔ va da ɖi nye mete ŋu ato ɖasinye le kafuɖeƒe gbagba me ta akpe ne nye yɔ dzinye me ale gbegbe ne mekpɔ ɖevi ɖe menɔ gbɔnyea? Melé na ɖokuinye ne ŋlɔm ɖe mo ƒo ʋua me ale be nu ka ta mewɔ nya vɔa etsɔ magba wɔe. Nye mianyi azɔ la, ele fu ɖem na dzinye ŋutɔ be matsɔe ɖo nye aƒe ŋkume. Yo mi se kɔsila kɔsila ɖe tɔ agbea ɖe bra la gbe gba lɔ gbea mi la tɔ ɖo ŋti a ŋti wa ayi wa yo yɔ tsa gbogbo ɖe lɔ yo yesu la wɛ nɔ enyɔ mi le to dzi 93 04 38 38 93 04 38 38 Ne wòle to dzi ya, enya ɖe le tsã va ɖi dasɛ be le to nu ɖe me la, ɛɛ mɔ ɖeɖe le wo mi hu ka da ɖe enyɔ. Yo, mi gba le yi edzi le gblɔ be na sigbe leke e mi. Alo,

Wonye ɖe menye ŋdi menye o me baya gbogbo ɖe me me kɔ dzi nyi vɔ mi wo kata mi le de ɖe go la mi de me na mɔ no sem ne lɔlɔ lia na ɖe ke me ve ɔ ɔ mia vi woa mia woe la zo wo ɖe mia ɖo ki ŋti ne gba wɔ nu vɔ ca la kplɔe va kple susu. Etsɔa ɖedzia la tsɔ kɔ ɖe eme zã ne ɖedzia dzi be woado vɔvɔ ɖe te dzi o ɖo menyo o. Gake ne edzi tsɔa ame ɖe va ame ɖe tsɔ ɖe gɔme dzedzia ya kɔa eta ŋgba le tsɔ edzi be ne yi dzi ne dzi ta ne nya be ne mawu na wo via yayra ye eye nya yayra leke awo ka yayra la de ŋkɔ gbe o ne ame na via ɖe anya be nu yi na wo ɖe yi dze ŋu o.

Nye nya kpɔ wo le zɔ a me. Le fiya nye ŋte le nɔ te gba. Elabena enu ke yo keke dzi o le tɔ asia mu wɔ me. Vɔa enyɛ be mu tɔ me gan fɔ mi zan le kaka Mawu nu. Vɔa ne dzi nyɔ wɔ nua na dɔ me ve ma, ne ŋ kpɔ la ŋ de to ga me. Elabena ahɔɛ ke nɔ vi mi lea, ku nye ku nɔ mi kpata ame vio la ko wo.

Mawu de nya ɖe go bena tɔtrɔ nevae, dɔdɔɖo nevae ta mía ŋutɔ Mawu nekpe ɖe akpa eve akpata ŋuti. Ne míanɔ Mawu be lɔlɔ̃ me, Mawu be lɔlɔ̃nu me le evi hehe me, mía gba ɖo Mawu ŋuti eye Mawu ŋutɔ la kpe ɖe mía ŋuti. Mi la wɔe leke be dzea na esɔ me be nyo na na ɖeviawo Vevitɔ mía dzilawo tsã paske ne viwoa enyɔ nɛa ne viwo le kpɔ dzidzɔa ee fiakuku be nyi na dzila tsã ne do afi ɖe ne wogbe le kafu ɖevia kpɔa kafukafua le yi na dzilawo tsã vɔa ne do afi ɖe ne do afi ɖe vɔ ebe va nye yebese vi le teŋkunamea Eka dzi la tsã, ka Mawu ne kpe ɖe mía ŋuti be Mawu be lɔlɔ̃, Mawu be ŋutifafa ne va nɔ mía be dzi me, Mawu be nunya ku sidzedze ne mía kplɔ mía be viwo le lɔlɔ̃ me le Kristo be lɔlɔ̃ nu me. Bena ne mí gblɔ be Kristoa ɖeviwo no nya be mí di Kristo, ne mí gblɔ be Mawua ɖeviwo no nya be míawoe nye Mawu na wo nyateƒe loo. Mawu ne yra mí. Enyɔ ne ame ɖe bena ya yɔ mía

Ɛɛ, ne wò ŋutɔ be yeayɔ direct tsã, enya enyɔ. Ne wobe ava ƒo nuƒo to WhatsApp tsã dzi, enyɔ. Mísɔ gbe bena, Ŋutita mí va loo. Nu ya ŋutita mí va loo be míakpe ɖe Mawu ƒe dukɔa kple míaƒe dua ŋuti bena ne nu siawo nanɔ te, ne míanyi vovo me, míavo le eme mememe eye anyigba nazu paradiso na mí. Egbea anyigba va le sie zomavɔ ene. Vamao meɖo nenema me nuawo o. Eŋti ta ʋi ɖe kpoe la, eh, asɔ gbea ne madam ne ado gbe ɖa ne eyi ya ele mi wɔ. Eko biblik. Yo, mi da kpe na to dzi nɔ la wo. Ee, mi kan ɖe dzi be na bi tukui ke mi sea, gbɔgbɔ kɔkɔe ŋutɔ la kpe ɖe mia ŋuti. Ela kpe ɖe mia kpata mia ŋuti. Fia nyisɔ tsã míagado go o. Dziŋgba deli miaƒo o. Mawu la kpe ɖe mia ŋuti. Enuwo la dzra ɖo. Nuwo la dɔ ɖo. Dzidzɔ la va le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Papa Mawu nusrɔ kata tɔ mi de akpe na wò de egbe be nyia ta. Papa ewoe srɔ nya do nume na mi eye wonya anyigba ke djiwo enya yawo ge ɖo. Ɛ̃, mibiɔ be wò ŋutɔ ayi edzi awu si ènya le anyigbawo dzi, bena neva zu ɖeɖefia na wo, ne amegbetɔƒomea te ne nete ŋu de ŋugble so nya ŋuti, be dokuibɔbɔ nege ɖe mí dzilawo me, bena míate ŋu dze agbagba na